Salam dostlar kanalymyza hoş geldiňiz egerde siz kompýuterde minecraft oýnasyňyz gelýän bolsa men bul günki wideoda minecrafty kompýuterde offline görnüşinde ustanowka etmekligi we offline görnüşinde hiç ilek internete çatylmazdan kompýuterde oýnamaklygy görkezjek onda näme taýyn bolsaňyz wideomyza başlaýas. Dostlar men bul Minecrafty kompýuterde offline görnüşinde oýnamaklygy örän köp gözledim we bir näçe görnüşleri barlap gördüm we olaň hiçsi maňa offline görnüşinde oýnamaklyga mümkinçilik bermedi ýagny hökman bir internede birikmeli we şonda oýnap bolýar we men ahyr soňy ýutubda bir sanak wideony tapdym we şol wideoda giňişleýin görkezilipdir wideo Minecrafty internetden offlaýn ustanowşigini ustanowka skaçat etmekligi we ony ustanowka etmekligi doly ýagdaýda görkezipdir we şol ustanowka etýän Minecraftymyz hiç ilek wirus hem ýok we antiwirus ulanyp göremizde hem onda wirus görkezmedi men Kasperskin barlap gördüm hiç ilek şul Minecraftyň şul wersiýasynda wirus tapmadym we Hem esasy biziň gyzyklandyrýan zat hiç hili şul Minecraft üçin internet gerek däl. Ýagny görşüňiz ýaly ine häzir interneti görkezeýin men wifi birigende ine meniň wifi setim X Pro hiç hili çatyk däl. Görşüňiz ýaly we men Minecrafty arkaýyn oýnap bilýän men iki sany ýurt döretdim. Birisine New World diýip at goýdum, birisine-de bolsa Mary diýip öz ýaşaýan welaýatymyň adyny goýdum we gül ýaly hiç ýylak internet çatmaly diýip maňa zat gelenok sapşeniýa gelenok ýagny hiç ýylak internet ulanmazdan men şuny ulan oýnap bildim geliň indi men bolsa muny nädip ustanowka etmekligi görkezeýin ilki bilen men wideonyň aşagynda link goýaryndan şol linkiň üstüne basyp mediafire saýtyny açarsyňyz şol mediafire saýtynyň içini açanyňyzdan soňra Şol saýtdaky programmany skaçat edip alyň. Programmanyň göwrümi iki ýüz altmyş sekiz megabaýt. Ýagny skaçat etmek kän bir uly wagty eglänok we skaçat edip alyp bilersiňiz. Ynha programmany skaçat edeňizden soňra biz esasy tema geçeliň. Programmany ustanowka etmeklik we programmany açýas. Pulýarlyk ýöne ynha, bärde. Biz programmany yl niräk ustanowka etjek bolsak şol ýerini görkezmeli. Men ine özüm bu zatlary saýlajak gal siz ýöne özüňiz saýlap bilersiňiz isleýän ýeriňizi ine edit kompýuter diýä. Şul ýerden disklaryňyzyň içinden haýsyda bolsa bir ýeri saýlap bilersiňiz. Dogry raboçi stola hem goýup bilersiňiz, ol özüňize bagly. Saýlaýaňyz we ine şul ýerde şunuň ýaly problema bolýar. Bulam password, ýagny ol paroly. Şul programmany ustanowka etmek üçin hökman parol gerek. Ol parol hem wideonyň aşagynda goýaryn. Ýöne şul wideony ýazýan wagtym men şul parol ýadyma düşmedi. Ýöne wideonyň aşagynda hökman men şul paroly sizler bilen paýlaşaryn. Şol ýerden alyp bilersiňiz, paroly hem alyp bilersiňiz ýatda saklap. Soň şul ýerde ustanowka etjek wagtyňyz paroly ýazarsyňyz we soň ok knopkany basarsyňyz, ok diýersiňiz we biziň programmamyz ustanowka edip başlanýar we ustanowkaň dynaryna garaşmaly. Ustanowka dynandan soňra biz gelýäs, nirä ustanowka eden bolsaňyz şol ýerik açýar. Ynha meniň öň ustanowka eden ýerim özüm tapýan, ynha ustanowka eden ýerimiz. Ine biz bärde görýäs düşnüksiz papkalar we düşnüksiz faýllar bar. Gorkup oturmaň bul hiç ýelik wirus däl. Ýagny bul offline režimde geçirilende hökman şunuň ýalak wariantda geçiripdirler. Bul wersiýasy iki müň on dokuzynjy ýylyňky keni. Ine görşüňiz ýaly biziň bul Minecraftymyz ýöne buny intek oýun oýnamak üçin hemmesi däl. Biz şul ýerden ynha şul papkany tapmaly. Ina, şu papka bize hökman gerek. Ina klient diýä Optifine HD Fw iki Ultra Nokat Bat diýä. Şul faýl bizi Minecraftda äkitýä. Ina biziň şul faýlymyzy biz näme etýäs? Kaprwaýt etýäris oýnamak üçin. we o udobny bolmak üçin biziň ulanmagymyza udobny bolar ýalygy diýip şu lirik wstawit ýarlige diýip goýýarys. Ynha görşüňiz ýaly biziň bul Minecraftymyz. Indi näme etýäris men häzir görkezeýin. Bul men Minecraftyň açyk görnüşi, muny ýapýan. Ynha, indi bolsa biziň ýaňky goýan ýarlygymyz, bul siz diýip bilersiňiz, bul hiç ýylak Minecraft-a meňzänok. Eger-de siz şunuň ýaly görnüşde edesiňiz gelýän bolsa, ol hem ýönekeý. Diňe biz şeý diýip, iki gezek basýarys we Minecraft diýip ýazýarys islegiňize görä. Mine diýip ýazýarys, soňam znaçony üýtgedip bilýäris. Ýagny hakyky Minecraft-yň Znaçony geçirip bilersiňiz. Oň üçin bolsa myşkaň sag tarapyny basýarys we Swoýstwo. Ynha bul ýerden bolsa Smenit znaçok diýen knopkaň üstüne basýarys. Bul ýerde bolsa ol bul ýerde seniň zadyň znaçogyň ýok diýer we sen oň ok knopkany basýaň. We bul znaçoklar Minecraft-yň Minecraft-a meňzänok we Siz bul ýerdäki znaçoklary barlap ok knopkany hem basyp bilersiňiz ýöne bul Minecraft-a meňzemeýänligi sebäpli men özüm Minecraft-yň ikonkasyny internetden skaçat etdim. Ine biziň Minecraft-ymyzyň ikonkasy we muny hem saýlaýan we ok knopkany basýarys we soňra ok diýäris we prinimit soňam ok. Ine görşüňiz ýaly

hemme zady awtomatiçeski ýagdaýda ýerine ýetirýär we ol Mojang diýýärmi nämemi özüniň ol Minecraft-yň ofissialny öz emulýatoryny işletýär. We görşüňiz ýaly men hälden internet ulanamok, görşüňiz ýaly hiç ýerek internet ulanylanok. Açyk kompýuterim meniň haýallaýar. Ol hem sebäpli Minecraft açyk Meniň kompýuterim üçin agyrrak gelýär. Ynha, meniň X-Pro-m hiç hili birgen däl. Wi-Fi-ýym birgen däl, internedim çatylgy däl. Biz gaýtsak, ynha garaşanymyzdan soňra biziň Minecraft-ymyz işläp başlaýar. Olýa, ine biziň Minecraft-ymyz. We siz bul ýerden, eger-de setawoý oýnasyňyz gelýän bolsa, ýagny bir serwise çatylyp oýnasyňyz gelýän bolsa, ol hem kyn däl. Bul

Minecraft-y oýnap bilersiňiz. Bul hem hemmämize düşnükli, men muny sizlere aýdyp oturjak dal. Häzir men size açyk Minecraft barada oýnalşyny hem görkezeýin. Meniň özüm hem bul Minecraft-y täzelikde oýnap başladym. Oýnap başlanyma bir iki-üç sagat boldy we şol sagadyň içinde men azyrak internetden, youtube-da wideolar görüp hem nähililik oýnalşyny gördüm we Ynha men Minecrafty azjyk hem oýnap başladym. Az kem bilýän nädip oýnalýanlygyny. Bu ýene şunuň ýaly görnüşinde oýun oýnalýar. Ine. Öý jagaş ýasadym. Bul gyzykly, sizlere gyzykly däl bolmagy mümkin, eger-de ýöne men tak sizlere görkezmegi makul bildim. Ynha biziň Minecraftymyz. Biz şeýdip Minecrafty offline görnüşinde kompýuterde oýnap bilýäs dostlar. Eger-de soraglaryňyz bar bolsa kommentariýada berip bilersiňiz men hökman jogap bererin. Eger-de jogap beribiljek soraglaryň bar bolsa. Onda näme wideomyz gyzykly bolan bolsa we wideomyz peýdaly bolan bolsa wideomyza laýk basmagy unutmalyň we täze wideolar sypdyrmadyk üçin kanalymyza agza bolup bilersiňiz.